Jikbru waħedhom. Din hija naħla. Hemm ħafna tipi ta' naħal. Din naħla tal-għasel. U hawnhekk qed narawha tiekol. Araw daqsxejn dil-fjura, qed taraw dak il-biċċiet qishom swaba' bojod? Miksin trab? Dak it-trab jgħidulu pollen jew trab dakkari. U dik li tkun qed tiekol in-naħla. Pero' mhux hekk biss, il-fjuri għandhom xi ħaġa oħra. Araw daqsxejn din-naħla, din mhix naħla tal-għasel, kif għandha rasha mdeffsa ġo nofs il-fjura. Dik qed tixrob. Qed tixrob in-nektar. Nektar Huwa taħlita ta' ilma u zokkor illi tagħmel il-fjura, apposta għall-insetti. Il-pollen u n-nektar huma ikel tajbin ħafna għan-naħal u għall-insetti l-oħra għax jimliehom bl-enerġija. U mhux hekk biss, issibu b'xejn, issibu kullimkien, maġenb tat-triq, fl-imwarrab, fuq it-torba, hu faċli ssibu. Ara daqsxejn il-kuluri u l-forom u d-daqsijiet differenti, dawn jidhru mill-bogħod għalhekk isibuhom l-insetti. Issa, aħna n-nies ngħidulhom ħaxix ħażin. Ma nafx jien, ma togħġobnix dil-kelma, ma tantx tagħmel sens, hekk għidilhom il-naħal u l-insetti li ħażin dak. Mhux hekk biss, dawn jikbru mingħajr il-kura tan-nies. Jiġifieri ħadd ma jkun qed isaqqihom il-ftit xita li jieħdu dawn, ħadd ma joqgħod ifisset fihom u jnaqqi 'l hawn u 'l hemm. Mela mhux ħażin dak. Araw daqsxejn dar-ritratt. Dan huwa, qed naraw ix-Xehda, Xehda hija l-bejta tan-naħal, qed narawha minn ġewwa. U hawnhekk qed naraw in-naħal għadu żgħir. Mela x'inhu? Meta jkun żgħir in-naħal ngħidulu duqqajs. Ma jkunx bil-ġwienaħ u bil-forma kif nafuh. Imma jkun qisu ħanex. Dak il-ħafna hekk qishom semi circles bojod dak huma naħal żgħir. Allura, tgħidli, jekk in-naħal żgħir m'għandux ġwienaħ u jkollu forma ta' ħanex u jkun f'ġoxxeda kif sa jsib dak il-fjuri, kif sa jmur ifittixhom? Ara ġejja s-soluzzjoni. Hawn hi s-soluzzjoni. Hawnhekk qed naraw biċċa mix-xehda differenti minn tal-ewwel. Hawnhekk hija l-ħażna. Hawnhekk fejn jaħsnu l-għasel. Araw daqsxejn kemm tkun mimlija, hawnhekk qed naraw biċċa mix-xehda maqsuma min-nofs. Li jiġri huwa li meta n-naħla tasal lura mit-titjira tagħha li tkun qed tfittex il-fjuri, Tgħaddi dak li jkollha lin-naħla oħra li tkun qiegħda ġewwa. Meta tgħaddi n-nektar, dik it-taħlita ta' ilma u zokkor, in-naħla ta' ġewwa tibda tomodu u tomodu u tomodu sakemm isir għasel. U mbagħad tmur fil-ħażna u tpoġġih hemmhekk. Jiġifieri meta l-bniedem jieħu l-għasel, dak ma jkunx qed jagħmluh għalina, ikun qed jaħżnuh biex jitimgħu liż-żgħar. Sintendi, meta aħna nieħdu l-għasel mix-xehda, ma neħdux kollox, dejjem inħallu biżżejjed biex jitimgħu il-zzar. Mela, eżattament kif taħdem? Ir-reġina toqgħod ġol ġox-xehda u tibgħat il-ħaddiema tagħha jfittxu l-fjuri. Allura l-ħaddiema kif ikunu jafu fejn huma l-fjuri? Ma jafux. Meta tibgħathom ifittxu huma jmorru kull direzzjoni, lemin, xellug, dritt, kullimkien. u mbagħad meta jsibu roqgħa bħal din jibdew jieklu kemm jifilħu. Hawnhekk qed naraw biċċa clip ta' pjanta jisimha tulliera. Kemm ikollha di ħierġa mill-konkos ta' minn konkos miksur. Kemm ikollha fjuri t-tulliera, vera pjanta sabiħa. U di l-pjanta tagħmel il-fjuri fl-aħħar tas-sajf wara n-nixfa sħiħa tas-sajf. U ara tant hawn fjuri li n-naħla lanqas biss għandha bżonn ittir minn fjura l-oħra, kemm taqsam daqsxejn u timtela. Meta n-naħla tkun imtliet, tkun ħadet biżżejjed pollen u nektar kemm tiflaħ iġġorr, ittir lura lejn ix-xehda. X'ħin tasal, tibda tiżfen. Mhux żifna kif nagħmlu aħna ta. Jgħidulha waggle dance. Fittxuha fl-internet. Hi tibda tiżżegglek u tipponta lejn fejn kien hemm il-fjuri. Iktar ma tkun eċċitata, iktar tiżżegglek. U iktar ma tiżżegglek, iktar l-oħrajn jifhmu li hemm ħafna fjuri u ħafna x'tiekol. Mela l-oħrajn jifhmuha din u x'jiġri? Itiru f'dik id-direzzjoni. Allura jekk inti tara roqgħa fjuri filgħodu, inti tibda tara ftit naħal, waħda jew tnejn. ftit ftit jibdew jiżdiedu. Għaliex? Għax meta jmorru lura lejn ix-xehda, jagħmlu din iż-żifna, jiżżegilgu u juru minn fejn kien hemm il-fjuri tajbin, l-oħrajn jifhmuha u jmorru warajha. U mhux in-naħal biss iħobbu l-fjuri. Fir-ritratt ta' fuq tax-xellug hemm naħla tal-għasel, imma l-oħrajn kollha insetti differenti u kollha qed jieklu jew il-pollen jew in-nektar. Hemm minnhom anke lsienhom tista' tarah, taraw di ta' tal-lemin, in-naħa t'isfel. Jiġifieri kieku ma jkienx hawn dawn il-fjuri kollha jikbru waħedhom fis-salvaġġ, ikun hemm mijiet u eluf ta' insetti li jmutu għax ma jsibux ikel, u anke n-naħal tal-għasel. Allura ħa ntikom idea. Jiena fil-ġnien dejjem inħalli roqgħa żgħira għall-ħaxix salvaġġ, ma nagħmel xejn fiha. Inħalli l-ħaxix jitla' waħdu. Mal-ewwel xita bħalissa pereżempju diġà tiela' x-xewk abjad u dak jiġġennu għalih in-naħal. Għax ma tagħmlux roqgħa hekk l-iskola? Jekk m'għandkomx ħamrija, anka qsari u window boxes, planters, m'hemmx għalfejn planter sieħa, ħafna qsari differenti. Kemm tħalluhom hemm, imma importanti illi tagħmlu label, tagħmlu biċċa tabella illi turi illi dik mhix area mitluqa imma li inti ftaħt restaurant għall-insetti. Wow! Dinja waħda tħobb in-natura. U inti?